Популяр җырларыгызга да тукталып үтәсе килә, алар барыбыз да яраткан, Ком сәгате, Бәллүр савыт җырлары. Менә бүген бу җырларны башкарганда күңелегездә нинди хисләр туа? Иҗатымның фундаменты кебек әйбер. Бәллүр җырлар.
Мине һәрвакытта да, менә үземнең концертларда тамашачы һәрвакытта да шушы җырларны җырлавын сорый. Мәликәнең шундый безнең бер момент булды, инде хәзер аның турында сөйләргә мөмкин. Бу җырларның юридик менә яктан, әйеме, хокукларына мин, Мин кагылышлы түгел. Бу җырның авторы Аскар Усманов, көе, ә сүзләре Барс Медиа компаниясенеке. Ә мин инде җырлаучы гына. Минем бары тик бу җырны җырларга гына хокукым бар. Мин бик теләдем, әлбәттә, шушы җырлар дөньяга, бөтен майданчыкларга чыгуын теләдем һәм ниһаять, менә быел без моны булдырдык. Һәм хәзер яраткан җырларыбызны рәхәтләнеп тыңлый алабыз. Ә менә бу җырларыгызны башкаларга бирер идегезме? Аскар Усманов аны теләсә кемгә бирә ала. Мин риза булыр идегез белән. Мин риза булыр идем. Нишләп э, җырламасыннар? Чөнки мин үлем җырлар алар яшәргә тиеш. Дилә кызыгыз хакында да сөйләшеп бетәсе килә. Ул инде язылучыларның күз алдында үсте дип әйтергә кирәк. Э, исеме Сәфинә, шулай бит. Инде күптән түгел генә сез аның чәчен дә буяттыгыз зәңгәр төскә. Кыз бала тәрбияләүнең нинди авырлыклары бар? Һәрбер конфликтны аны тырышырга кирәк. Бары тик теге мәхәббәт аша гына уздырырга. Аңларсаң баланы, аның күңелен аңласаң, миңа калса барысы да яхшы була. Зәңгәр чәчләрен хупладыгыз инде, әйме? Ул инде нормаль күренеш. Э, Вакытлычадыр бу.
Әйе, мин мин бары тик кенә. Мин беркайчан да аңа рөхсәт итмәячәк, итмәячәкмен. Э, ниндидер татуировка кебек әйберләр, әйеме? Тәнне тиштерү теге пирсинглар. Менә моңа мин нык каршы һәм мин аңа әйттем 18-гә кадәр бер нәрсәне дә тиштертмисең дә бер нинди татуировка да эшләмисең дилә әтиегез хакында да сорап үтәсе килә бүген ул ни хәлләрдә яман шеш ягыннан барысы да яхшы әмма ләкин менә кызганычка каршы операциядән соң аның икенче авыруы барлыкка килде ул безнең хәзер э, диагноз куйдылар аңа деменция һәм аның менә гел теге начарланганнан начарлана инде Аңа инде үзенең авылында, үзенең йортында менә бик комфорт яшәргә. Менә ничек аңа җайлы, барысын шуны булдырдык. Ул үзенең йортында яши, ярдәмчеләр белән, караучылар белән. Исән сау булсын, иң мөһиме. Әлбәттә, янәшәдә булуы гына да безне Ул безне таный.
Без әлбәттә инде анда кайтып йөрибез. Ул аңа бик шат, һәрвакытта шалтыратып тора инде. Дилә, менә бүген күңелегездә нинди уйлар һәм нинди максатлар белән яшисез? Бүгенге көннәрдә менә менә шушы периодта мин инде үземнең шәхсән үземнең сольный концертка әзерләнәм. Минем эчке халәтем, бөтен үземнең эчке дөньямны ачып бирәм. Мин ул җырларымда, җырларым аша, программа аша, сценарий аша.